Чиксез нигъмәтләрендә яшәтүче Раббымыз Аллаһ Тәгаләгә барча шөкер, рәхмәтләребез булсын! Галәмнәргә Аллаһның рәхмәте булып килгән безгә шушы динебезне өйрәтүче һәм үз тормышында күркәм үрнәк булучы сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дога һәм салават шәрифәләребез ирешеп торсын! Әссәләмү галәйкүм, газиз Дин кардәшләрем, без үзебезнең дога дәресләребезне дәвам итәбез. Һәм, иншалла, бүгенге дәресебездә Аллаһ Тәгаләнең Коръәндәге дога хакында иңгән берничә аятен укып китәрбез һәм шуларның тирән эчтәлек тәфсирләренә тукталырбыз. Аять һәм хәдисләрнең кайберләре безне дога кылырга чакырса, ә кайберләре аның әҗер-саваплары турында сөйли, безне Кыямәттә булачак доганың шатлыклары белән кызыктыра. Ә кайберләре догасыз яшәүнең никадәр зур хәсрәт булуын аңлата. Чыннан да, кайбер кешеләр, Без үзебез булдырабыз. Безгә кирәкми дога. Без Аллаһның ярдәменнән башка да Яшибез, диләр, менә шундый тәкәбер кешеләрнең аянычлы хәлләрен дә безгә Аллаһның китабы Коръән һәм сөекле пәйгамбәребезнең хәдисләре хәбәр итә. Әгәр Аллаһ Тәгаләнең китабы Коръәнне ачсак, без аның дога белән башланып, дога белән тәмамлануын күрәбез. Коръәннең беренче битендә үзенең лаеклы урынын тапкан, Коръәннең мөкаддимәсе, кереш сүзе булган Фатиха сүрәсенең нигезендә дога ята. Бу догада Аллаһ Тәгалә безне иң кирәкле, дөнья өчен дә, ахирәт өчен дә иң мөһим булган нигъмәтне сорап, Дога кылырга өйрәтә. Ул да булса, һидәят, туры юл. Шушы иманыңны, динеңне, вөҗданыңны саклап калуда Аллаһының ярдәмен сорау. Аллаһ Тәгалә әйтә, Иһдинәс-сыратал мустәкыйм, Безне туры юлдан алып бар, безне адашулардан сакла. Аллаһ Тәгалә Үзенең бәндәләрен һидәяткә күндерә. Ул аларны туры юлдан алып бара, адашулардан имин кыла. Кеше өчен моннан да кадерле нигъмәтнең булуы мөмкин түгел. Менә шушы изге дога белән Аллаһ Тәгаләнең китабы Коръән башлана. Коръәннең беренче битеннән ахырына күчсәк, без анда Нәс сүрәсен күрәбез. Ул сүрәнең эчтәлегендә истигаза дигән зур гыйбадәт бар, ягъни Аллаһ Тәгаләгә нәрсәнең дә булса зарарыннан сыену, аның саклавын сорау. Икенче төрле без аны Әгузубилләһ дип тә әйтәбез яки Әгузубилләһи минәшшәйтанурраҗим дибез. Аллаһ Тәгалә бу сүрәдә мин шәррил вәсвәсил ханнәс безне шайтан коткысыннан сакла дип Аллаһ Тәгаләгә дога кылырга өйрәтә. Чыннан да, мөхтәрәм җәмәгать, истигазә, менә шушы әгузу билләһи, әгузу билләһи минәш шәйтани раҗим дип әйтү, ул кешенең иң зур дошманы булган шайтанның явыз коткысыннан, аның вәсвәсәсеннән Бер Аллаһ Тәгаләгә сыену, аннан безне үз саклавына алуны үтенүдер. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә бер кешене шайтан коткысыннан үз сагына алмаса, ул шайтанның зарарыннан, аның вәсвәсәсеннән котыла алмыячак. Чыннан да, кардәшләрем, Аллаһ Тәгаләнең кешелеккә булган ахыр мөрәҗәгате Коръәни Кәримнең беренче битеннән дога белән башланып, ахыры да дога белән тәмамлануы шушы гыйбадәтнең никадәр безнең тормышыбызда әһәмиятле һәм Аллаһ каршында бөек дәрәҗәдә булуын

утка керәчәкләр. Сөякнең уртасында җилеге бар. Гыйбадәтнең дә нигезендә аның җилеге булып дога килә. Чөнки, кулларын күтәреп, үзенең Раббысына ялваручы кеше Аллаһ каршында фәкыйрьлеген, мескенлеген һәм аның, ярдәменә мохтаҗлыгын таный. Әмма тәкәбер бәндәләр, Безгә дога кирәкми, без догасыз да яшибез, дип, догадан ерак торалар. Андыйлар дөньяда да, ахирәттә дә хурлыкта булырлар. Аллаһ Тәгалә Үзенең сөекле бәндәләрен һәрдаим догада булырга, өмет һәм курку белән бер Аңа гына ялварырга чакыра. Әл-Әгъраф сүрәсенең 55 нче, 56 нчы аятьләрендә Аллаһ Тәгалә әйтә,

Иннә рахмәтәллаһи карибун минәл мохсинин Җир өстен Аллаһы Тәгалә бер тәртипкә салып куйганнан соң, ул тәртипне бозмагыз. Аллаһы Тәгаләнең ачуыннан куркып, Аның рәхмәтенә өметләнеп, догада булыгыз. Һәм белегез, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте изгелек кылучы бәндәләргә бик якындыр. Аллаһ Тәгалә без бәндәләрен дога кылырга чакырганда, сез дога кылыгыз, аның савабы күп дип, доганың чыннан да дәрәҗәле гыйбадәт икәнен аңлату белән генә чикләнми. Бәлки, Аллаһ безне дога кылырга чакыра һәм үз хозурыннан безгә догаларыбыз өчен җавабын да вәгъдә итә. Әйе, Аллаһ Тәгалә Үз рәхмәте, Үзенең кодрәте һәм ярдәме белән безгә бик якындыр. Ул безнең догаларыбызга җавап бирә, өметләребезне аклый, моң-зарларыбызны тыңлый, сораган хаҗәтләребезне, сорауларыбызны насыйп итә. Аллаһ Тәгалә әйтә, Вә иза сәәләкә ибади анни,

Яршудун, Алар да миңа җавап бирсеннәр, миңа иман китерсеннәр, бәлки, шул вакытта туры юлда булырлар. Бакара сүрәсе, 186 нчы аять. Кеше никадәр Аллаһ Тәгаләнең бөеклеген аңласа, никадәр Аңа якын булса, шулкадәр аның күңеле догага омтылачак, аның куллары догада ешрак күтәреләчәк. Аллаһы Тәгаләне яраткан саен, Аллаһы Тәгаләгә якынайган саен Аңа күбрәк мөрәҗәгать итәргә, Аның белән сөйләшәсе, Аннан сорыйсы килә. Аллаһка иң якын булган кешеләр, кешеләрнең дә иң иманлылары, пәйгамбәрләр.

Уә кәәну ләнә хашигыйн. Алар, ягъни пәйгамбәрләр, һәрвакыт изге эшләр кылырга ашыктылар, безгә курку һәм өмет белән догалар кылдылар, каршыбызда түбәнчел булдылар. Иң хөрмәтле һәм дәрәҗәле пәйгамбәрләрдән булган Ибраһим галәйһиссәлам һәрдаим догада булды. Аның догалары әти-әнисе өчен дә, бала, оныклары өчен дә, туганнары, гомумән, җир өстендә яшәгән һәм яшәячәк барча иман ияләре өчен дә булды. Аллаһ Тәгаләдән ул изге балалар, изге нәсел сорады. Ул әйтте, Раббиҗгальни мукыймас-салати уә мин зуррияти, Раббәнә уә тәкаббәл дуга. Әй Раббым, мине, минем нәсел-нәсәбемне, бала-оныкларымны дин тотучы, иманлы, намаз торгызучылардан кылсаң иде, и Раббым, догаларымны кабул итсәң иде. Чыннан да, Аллаһ Тәгалә аңа хәерле, иманлы нәсел бирде. Әти-әни догасы белән дә без бүген мәчет юлын, туры юлны табабыз.

Кабул итүчедер. Раббанагъфирли вә ли вәлидәйя вә лил муъминин йәүмә якумул хисаб. Ибраһим галәйһиссәламнең тагын бер догасы, Әй Раббыбыз, мине, минем әти-әниемне һәм барча мөселманнарны, иман ияләрен, хисап торгызылачак Кыямәт көнендә гафу әйлә. Бу бүтән догалар да Ибраһим сүрәсенең 39 нчы, 41 нче аятьләрендә киләләр. Нух пәйгамбәр, үзенең көннәрен һәм төннәрен кызганмыйча, халкын иман юлына, бәхет, сәгадәткә өндәде. Әмма динсез халык хаклыкны ялганга санады. Кешеләр Аллаһының пәйгамбәрен, Ул бит җенләнгән, ул бит акылсыз, ни сөйләгәнен үзе дә белми, дип, аны мыскыл иттеләр. Әгәр ул хак сүз белән вәгазь-нәсыйхәт сөйли башласа, тизрәк бармакларын колакларына тыктылар, йөзләрен чөерделәр. Нух галәйһиссәлам сабыр булды.

Ярдәм сорап ялварды. Әнни мәгълүбун, йа Раббым, мин җиңелдем, минем көчем бетте, түземлегем калмады, фәнтасир, син миңа ярдәм ит, диде. Аллаһ Тәгалә шушы яраткан бәндәсенең догасын кабул итте. Күк капкаларын ачып, җир өстенә миллиардлаган тонна сулар төшерде. Җир асларыннан да сулар бәреп өскә чыкты. Шул вакыт Аллаһының әмерен тормышка ашыру өчен җир һәм күк сулары кушылдылар.

Әюпне дә искә ал син. Менә ул, Раббысына дога кылып, Әй, Раббым, диде, өстемә бәла килде, авыру төште, ә Син, рәхимлеләрнең дә рәхимлесе, диде. Аллаһ изге пәйгамбәренең догасына җавап бирде. Авыруыннан шифа насыйп итте, аңа гаиләсен дә кайтарды, элек булган нигъмәтләрен арттырып бирде. Сөбханаллаһ, Аллаһ Тәгаләнең чиксез хикмәте, кешеләр, дөнья сынауларын үтеп, кабер караңгылыгын татып, кыямәт дәһшәтләрен кичереп, сират күперләрен узып, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән оҗмах бакчаларына кергәч тә, Аллаһка дога кылуларын ташламаслар. Алар, Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтләрен күреп, Аңа зикер-тәсбих әйтерләр, шөкер-рәхмәт сүзләре укырлар, бер-берсе белән очрашкач, сәлам бирешеп, имин тормыш теләрләр. Мөселманның бер-берсенә Әссәламү галәйкүм дип сәлам бирүе дә, ул, Аллаһы Тәгаләдән иминлек, саулык-сәламәтлек, хәерле тормыш теләп дога кылуның бер рәвеше булып тора. Раббым Аллаһ йөрәкләребезгә ныклы иман, җаннарыбызга тынычлык, тәннәребезгә сихәтлек, саулык бирсен. Исән, имин булыгыз.